Былыргы дьылларга урукку хонуктарга көппүт күннэргэ ааспыт саахтарга ойон тахсар күннээх ойоҕолоон киирэр ыйдаах уолан бүтэр уулаах охтон баран армастаах орто дойду олохсуйбут эбит. Бу орто дойду томтойор түөһүгэр дьалдьыар саалга талааннаах куһаатыгар үөскээн төрөйөн олорбуттар эбит. Томороон тойон хоҥкуудах отун Оҕонньордоох эмээхсин аҕыс кыыстарын ардайа буолбут Сандаара Куо диэн кыыстаахтар эбит. Ол кыыстара аҕысаан сиртэн тупсан көстөр туйаҕаннаах ньуурдаах, хамсыыр ханах аастаах, обуйуктаах уостаах, икки титтэр кииннээх, кыыс оҕо кыра ыһыабай бэрдэ эбит. Сандаара куолана хаардаахы хаамтарбакка, сииктээххэ сиэллэрбэккэ, сиикэйи сиэппэккэ, аһыыны амсаппакка, саарбаҕы саһыаран киисэ киистээн хаппахчыга кытаан ииппиттэр эбит. Сандаара куолан албан аата аҕыс дойдуга аатырбыт, сонсураҥа тоҕус дойдуга сураҕарбыт. Ону истэн соҕуруу Содомнаах халаан улаҕатын олохтооҕо, тоҕо тыллан кэлэн Сандаара куоланы уоран талаан ылан

Мантан арҕаа диэки киэҥ кэмкимэ эбэ хотуҥҥа орто дойду олордооҕор сонун дурдата халыҥ хата буолуохтаах, күүстээх-уохтаах күн күндү бахатыыга тиийэн этэ ҕус, баар-суох кыыспытын сандаара куону абааһы уолуттан суордайа хараттан быыһаан таһаардын Сорукка сылдьа сорук болор уол иһиттэ да, арҕаа халаан аҕатын диэки субуруйата сүүрдэ турда. Кини киһикээн кэм-кэмэ эбэҕэ тиийэн күүстээх-уохтаах күн күнү баҕатыыр иннигэр чорос гына тура түстэ да, тыын быһаҕаһынан тыынан саҥа аҥаарынан саҥаран саралыы турда

Ону истээттэ күөник оҕоччураттаах күүстээх-уохтаах үҥкүн бухатыыр аналлаах атын мындаатыгар олоро түстэ да, соҕуруу халлаан улаҕатын диэки субурута сүүрдэ турда. Күүстээх-уохтаах күн-күндү бухатыыр аллараа дойдуга астарын айнытан тиийэн, суордайахар бухатыыр иннигэр хорос гына тура түстэ да, тылла хабылла турда

Ону истээккэ сордой хара алтын аалыытын курдук дьэбэлис гына түстэ. Тоҕус илии тоордоохтоох ньуурунньалынатын сэттэ илии кирдээх сириин килбэҥнэтэн хайа-хайда булун курдук хаспаҕын туһаайан сатыла сууҕанан тоҕо бара турдаҕа. Ардьалыы!

Иннэ диирин кытта үөхсүүлэрэ үппүт дьон быһыытынан сон курдук чаптыллык түстүлэр, эккирэтии сылдьан эччиттилэр, сүүрсэ сылдьан сүрүлгэстилэр. Бу манна охсуһуу үлүгэрэ үөскээтэ, айдаан аатааҕа атахтанна, өлөсүү үлүгэрэ үөскээтэ, ириэнэхсири ибилэ көстүлэр, томбуордубулук тээтилэр Ол курдук уон хонук устата охсуспуттарын түмүгэ абааһы уорла атын күүһэ алларыйда, үөһэ күүһэ өһүрүлүннэ, аппа сиргэ ат буоналына томтоһо сиргэ тобуктаан турда. Эттэ сиринэн сиикэй баастанна, аҕыс сиринэн аһаҕас баастанна, тоҕус сиринэн тохтор баастанна Күүстээх уохтаах күҥкүн үлбэ хатыыр, суордайа харба хатыыр умса бараҕын түһэрдэ, өстөөҕүн өһөрөн өргөйө үрдээн саастааҕын самнаран саргыы дьаалты салаллан, абааһы уолун тимир килиэдьийэтин тэлэй тэбэн Сандаара Куону быаһаан таһаарда, төрөөбүт үөскээбит төрүт түөлбэтигэр иитиллибит ийэ сиригэр аналлаах алааһыгар астаран айаннатан сиэллэрин дикинэтэн уундарын оҕустаран тиийэн кэллэ